Mill-vibe li nieħu minn dawk it-tip ta' nies hi li isma', jekk ħa tidħol fil-politika, ħa titħammeġ. Sewwa.
Jekk ħa tassoċja ruħek ma' naħa jew ħa tidher ma' naħa jew ma' oħra, jew ħa taqlagħha jew ħa titħammeġ. Jekk li l-politika kollha kemm hi tqila, kerha, dejjem joħorġu l-iskandli, mela għalfejn għandi mmur nivvota? Jew inkella l-agħar waħda u l-iktar waħda mhux kollha mhux l-istess? Kollha l-istess.
Alright. I mean, dawn huma ftit li tiġuni f'moħħi issa naħseb hemm raġunijiet oħrajn ta' imma ir-reputazzjoni naħseb tal-politiku.
X'qed tagħmlu ma biex ittejbu għar-reputazzjoni? Leġejna fuq podcast ma ġonnu.
Ġi jaħsel il-reputazzjoni tal-partit. Mela.
Le, għara, mux reputazzjoni tal-partit, reputazzjoni tal-politika għat nitkellem. Sewwa. Għax naħseb li
l-astensjoni fil-voti mhix fuq naħa waħda. L-astensjoni fil-voti fuq il-politiku. U din hija interessanti għalli għax eh, fl-imgħoddi. Li nemmen li huwa eh, eh, a favur tagħna u għandna aħna rridu nieħdu l-vantaġġ bħala pożizzjoni. Li hemm, id-Viniti tħoss li hemm opportunità. U żgur li hemm opportunità.
Għandek nies qed jgħidulek isma', jiena min qed imexxi ma nafdahx. L-Oppożizzjoni, I mean, s'issa ma jafux l-Oppożizzjoni, ħa ngħidlek, tliet kwarti minnha qatt ma konna, mhux tliet kwarti, hemm iktar minn tliet kwarti, kważi l-Grupp Parlamentari kollu qatt ma kien fil-Gvern tagħna. Ma jistgħux, naħseb jien, jagħtu ġudizzju fuqna ta' kif inkunu fil-Gvern. Qatt ma rawna ninżlu fil-ground, ħa nsejjaħilha hekk sewwa. Jiġifieri naħseb li hemm opportunità kbira. ta' nies li qed jgħidulek, isma', ma nemminx, m'għandix tama fis-sistema politika preżenti. Però din tista' tasal għas-soluzzjoni tagħha, revamp is-sistema politika tagħna, u qed nitkellem sistema politika mhux il-mod kif nivvutaw, ta' ġifieri, qed nitkellem fuq il-Parlament kif jaħdem. Qed nitkellem fuq illi inti ma jistax ikun ikollok, ħa naqbad mal-PAC, kif jista' jkun ikollok Ministru fuq din-naħa, qed jistaqsi d-domandi serji lil sieħbu li kien miegħu mal-istess mejda li ħa dik id-deċiżjoni. Mela jiena u inti morna ddeċidejna hemm barra li dil-mejda ħa tkun kannella. Dħalna u ġew, jiena qed nieħu r-role ta' dak li nagħmel id-domandi, inti trid tirrispondi għax int kont il-ministru responsabbli mill-imwejjed. Tista' tgħid li int għalfejn għażilt din il-mejda tkun kannella? U tgħidli sieħbi mhux hemm barra konna. Mhux flimkien konna għamilna. Hekk hi. U taf min huma l-pajjiżi li għandhom l-istess sistema bħal ta' Malta fuq dal-punt biss? il-Ghana u l-Guyana. Meta tmur apparti li fil-PAC, qed fil-Kumitat tal-Commonwealth tal-PACs. Meta tmur hemm barra, titkellem fuq is-sistema Maltija, compared mal-PACs tad-dinja, issa tnaqbad mal-PAC biss. Xi naħseb mal-PAC? Naħseb li hemm problemi iktar fundamentali, pero ħalik. Di tajdilom li jem membru uħan legali għonek, membru fl-eżekuttiv, mhm. l-lit li tiħu deċizjonijiet. Il-ministru.
Il-ministru.
Li ijat fil-kabinet li qed jistaqsi domandi li l-iħor li ijat u koll fl-eżekuttiv fil-kabinet, ma tamiex sens, mux dak l-iskop taħħa, mhm. l-iskopu li xieħat fil-parlament, fil-leġizlattiv, aħna mhm. fil-liġi għandek, Is-separation of powers. Okay, ta' Montesquieu. Għandek dak li huwa il-leġislattiv, mhm. ġifiri il-parlament, mhm. iġbora fuħda. L-eżekuttiv, il-kabinet, u l-ġudikatura. Mhm. Jina nemmen li hemm il-raba pilastru tal-medja, nemmena ħafna, il-raba pilastru tal-medja. Għalek, li bla parti ċajt, vera nemmen fija. Il-kontabilta, Għax meta daw it-tlieta jersqu viċin ħafna hemmhekk tiġi l-problema. Hemmhekk U naħseb eh, aħna għandna inċessi. Aħna għandna l-eżekuttiv qed jifforma parti mill-leġislattiv ħaġa Kif aħna mibnijin eh, kif l-istrutturi tagħna huma mibnijin, partikolarment l-eżekuttiv u l-leġislattiv. Il-ġudikatura. Naqgħu legali, ta' problemi ikbar fil-politika, hemm problemi ikbar. Però din parti mill-mod kif naħseb nistgħu nġibu l-politika kif qed fil-bidu aktar eċitanti, aktar relevanti, jekk inti you spice up, għan sejħila jek. Mm-hmm. Il-politika tamela aktar relevanti għal dak li jemmen barra, għax inti, tittingejġi ma l-udjenza tijak. Titkellem fuq affarijiet li verament qed iħossu n-nis. Mm-hmm. Mela, għamila b'mod illi ħatasal ikkomunika, għax għal xejn tagħmel dak ix-xogħol jekk m'intix qed tikkomunikaħ. Kont taħseb li fi żmienna ħa niġu hekk f'punt fejn dan dan il ikun hemm dal-eżodu taż-żgħażagħ mill-politika Maltija? Mhux qed tiġri Malta biss.
Dik oħra, dan huwa. Eh, ma mhux hekk saqsejtek.
Kont taħseb fis-sens għax jiena dejjem eh. niftakarna ngħidu, isma' eh, mill eh, le aħna dejjem ħanibqgħu pajjiż li skont kif jivvota d-dedi ħad tivvota inti. Imma ċarament da madux il-każ.
Jien dejjem kont
nemmen, ħanajtek, u naħseb, u nixtieq, illi kien ħanaslu fi żmien fej ma nibqgħux skont il-linja tal-familja tiegħek. Ma tibqgħux partiġana. Eħe, imma mhux li ma li ma jimpurtakx. Hmm. Taħseb jista' jkun li. Ekkon naħseb li ħanajt ħanażel, ħan nkun informat u nażel, ekkon naħseb. Però mhux qed jiġri hekk. Anzi, qed ikollhom l-informazzjoni naħseb xi kultant, għandek żewġ faxex għax ma tistax tiġġeneralizza. Għandek min hu informat u qed jażel li jassjeni. Sewa.
U għandek min mhuwiex informat għax ma jinteressax, u allura awtomatikament jastjeni. Qed nitkellem fuq dawk li ma jivvutawx, mhux fuq dawk. Biex u ħaġa tajba li ħares li għal ewwel għat li sma din opportunità fil-verità. Għax isu daw l-nis li huma diżinteressati, naħseb ħaj sfurzaw il-klassi politika fl-interità tagħha li tejjeb dak li da. Gvern, gvern itellaw il-floating voter. Għall-inqas, jien hekk nemmen. Inti għandek il-hardcores, dejjem hardcores ħajibqgħu. Mm-hmm. Però il-floating voter nemmen jiena huwa dak li ħajja liġi gvern. Sawa.
Issa, fl-MEPs, mhux qed titkellem għal-ġenerali, għalhekk qed titkellem liġi gvern, għax MEPs normalment e, e, u ti oħra. Vera nixtieq li ma jkonniex turnout baxx fl-elezzjoniet li ġejjin. Surveys qed juru. Hmm. Imma dak mhux vot ta' eh, no confidence vote fi kompa dak li qed nitkellem fuqha. Ah. Ġifieri ix-xewqa li ma jkunx hemm voter turnout baxx ġejja mill-fatt li eh, ma toxbokx l-ideali inti ħatiħu no confidence vote. Ma tistax titfaħħa.
Kontri. Għax no confidence għandek min ma jemminx eżempju ħamorru l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. Mhm. Hemm min jgħidlek isma' jiena għalfejn għandi mur nivvota tal-Kunsill Lokali Meta dan inkellmu fuq it-toroq, illum ħadhom Infrastructure Malta. Jekk jien ħa nkellmu fuq il-bozzoz, illum ħadhom Enemalta. Jekk jien ħa nkellmu fuq il-ġbir tal-iskart, illum ħadhom ir-Reġjun, m'għadhomx tal-Kunsill. Jekk jien ħa mmur inkellmu dwar il-Knisja għandek proġett issa ta' seba' Kunsilli li ħadhom il-Ministeru tat-Turiżmu. Jekk jien ħa mmur inkellimhom fuq ċerta partijiet fuq Ambjent, għandek l-Ambjent Malta li ħadet over ċerta ġonna u dak kollu. Għalfejn għandi nkun parteċipi f'din il-. Għalfejn? U jiena stess waqt li qed ngħidlek dak kollu, Qed ngħidlek illa x'argument dak, u fil-fatt fil-politika, u ħriġna dokument dwaru, għalfejn m'għandniex immorru għal sistema diċentralizzata. Għalija l-elezzjoni tal-kunsilli, again, x'nixtieq jiena, għandha tkun għażla bejn min fl-aħħar għaxar snin uriena li l-poteri tal-Kunsill qed jassorbihom u biex tinqeda titmur għand il-Ministru u tippostjalu grazzi u proset Ministru. U għandek min qed jgħid le ejja morru għall-iskop oriġinali li għandna Kunsill Lokali u nagħtu lura dawk li ttieħdu, dawn l-affarijiet li semmejt l-ewwel hemm iktar, u nagħtu forsi aktar, nemmnu aktar fi skop deċentralizzat. Ħa mmorru għal elezzjoni fejn għandek nies li qed jgħidu mhux ħa nerġa' noħroġ għax il-Kunsilli ġew irrelevanti. Għalfejn ġew irrelevanti? Ejn ngħidu għalfejn, ejn nistaqsu għalfejn. Il-ħsieb kritiku f'pajjiżna, u ħana ħaniftaħ topic fl-edukazzjoni issa, nemmen li jonqos ħafna jonqos ħafna. Jien naħseb li fil-verità, anzi, jien naħseb li l-kontra. Jekkux ħsib kritiku fl-edukazzjoni tagħna. Mhux fl-edukazzjoni, jien naħseb li ehm, li l-ħsib kritiku fil-pajjiż qed jiżdied. Iva. Sewwa.
Iva.
Issa, u naħseb li l-klassi politika għadha ma fehmitx kif tista' eh, tingaġġa ma' mħuħ li huma ferm aktar kritiċi. Agreed. U kultant iħossu, għax ikolli daw il-konverzazzjonijiet, li jisu naqaw f'daw il-platitudnijiet li meta kollok, meta tkun eh, sawar ċertu għarfin, tibda tajt mm, stjeda għet jitnej kbija, di pantomima, daw, eh, biex ta' għet ikelmuni fi slogans u ma niflaħix. Umbat, eh, ma affarijiet oħrajn, imma naħseb il-partiti għandhom din il-problema illi eh, tul iż-żminijiet il-popolazzjoni dejjem edukat ruħa iktar. Eh, apparti li ġiet esposta għal ħafna ħsibijiet oħra ħabba l-internet, eċetera, eċetera. Saret iktar kritika u l-partiti mhux qed jirnexxilhom ikellmu dawk li mħuħ kritiċi. Mhm. Statistika importanti marbuta ma' dali qed ngħid huwa fil-fatt l-inqas nies li hemm ċans li jivvutaw huma dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. U għalhekk naħseb hemm dan id-distak. Naqblu.
Li qed ngħid jiena ħanajlek x'nixtieq nara issa. Għax l-ewwel għedlek l-opportunità għal da kollu. Il-messaġġ li nixtieq nwassal ngħidlek. Il-poplu nemmen irid jifhem illi mela illum ħana anzi ħanibda minn affarijiet ta' fatti. Nemmen li hawn frustrazzjoni kbira fil-pajjiż. Nemmen li hawn ħafna li mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni. Nemmen li hawn ċerta rabja lejn is-sitwazzjoni ta' bħalissa. Però dik is-section ta' nies mhux kollha qed tifhem. U hawnhekk forsi ħa ninstema' però mhix kollha qed tifhem li s-soluzzjoni għall-bidla trid tkun il-Partit Nazzjonalista.

Jekk ħa mmorru illi ejja naħsbu illi din il-faxxa tista' tiftaħ oppożizzjoni għaliha. Ħa tnaqqar mill-voti mhux minn tal-Gvern, minn tal-Oppożizzjoni u tiġbed magħha l-floating voter. All right? Mela x'qegħdin indgħajfu? Qegħdin indgħajfu illi għandek il-kritika lejn min qed imexxi hija maqsuma bejn tnejn għax daħal it-tielet partit. All right? Mela l-Oppożizzjoni saret maqsuma. L-Oppożizzjoni saret maqsuma, mhux il-Gvern. Il-Gvern qed jieħu gost illi l-Oppożizzjoni ġiet maqsuma. Mela kemm tkun aħjar? Kemm tkun aħjar? Hawnhekk qed tistaqsi. Imma hawnhekk qed biex nifhmek biss ħansaqsi. Yes, yes, mela, mela. Mela ħanwiġbek ma hu l-ewwel vera nixtieq. Imma ġna daw jingħaqdu. Inti qed tgħid f'kuntest ta' elezzjoni ġenerali, qed nifhem sew. Yes, mela, mela, mela. F'kuntest ta' elezzjoni, ok, kompli, kompli. Mela, mela. F'elezzjoni ġenerali, immaġina kieku l-Oppożizzjoni issir Isma', min qed imexxina, bħalissa m'aħniex sejrin tajjeb. Hawn frustrazzjoni. Hawn issues li l-Oppożizzjoni, l-Oppożizzjoni qed ninkludi l-Partit Nazzjonalista, u nies li forsi ma jħossuhomx Nazzjonalisti imma jemmnu li hawn il-bidla. Ejja ningħaqdu flimkien, għandna dil-ħolma li l-affarijiet inbiddluhom. Ejja we join forces, ejja ningħaqdu. Imma għalfejn taħt il-kapa tal-Partit Nazzjonalista? Din li mhux qed nifhem. Mela. Nistgħu nagħmlu patt jiena u inti spiex ngħidlek isma' oret inti Nazzjonalist jiena l-partit tal-pjanti tal-plastik u aħna għandna l-ambjent pereżempju għal qalbna u fuq dik naqblu. Fuq l-abort ma naqblux. Però hawn ċertu affarijiet li nistgħu naqblu dwarhom. Għalfejn għandi naqa' taħt il-kappa tiegħek? Mhux intella' spiex intella' jien on my own. Anke sew I can hold you accountable, ħalli mbagħad jekk jekk aħna ġejna ġejna qed spiċċa b'xi mod ġejna f'sitwazzjoni fejn intom qed tiggvernaw, jien nista' ndur fuqek ngħidlek isma' fuq l-abort ma naqbilx. U ħamel tal-argument għax mhux minix naqbel miegħek. Lina għedt lek l-ewwel għax tisma' kontradittorja, nemmen fil-ħafna partiti. Fil-pluralizmu politiku.
Għaliex il-kritika lill-Partit Nazzjonalista m'għandix tiġi biss mhux parti tal-Sors tal-Libs, lejn il-Gvern, mhm. minn perspettivi differenti, nemmen fiha, li qed nitkellem fuq il-governanza. Eja, eja, x'nixtieq mhm. kieku, mhm. mela le, għalfej ħafna opinjonijiet, ħafna partiti li jaħdmu flimkien fejn hemm tajjeb naqblu fejn m'hemmx ħażin, dak x'nixtieq. Però fil-prattika ġon, Malta, min huwa the next best option biex tkun fil-gvern. Is-soċjetà Maltija llum għandha balk ta' voti li m'intix ħaċċaqalqu.
Naħseb li inti skorret imma f'dak l-istatement. Għalhekk qed ngħidlek mhux qed naqblu. Jien qed ngħidlek li inti ma naqbilx miegħek. Is-sondaġġi juru illi hemm balk ta' voti li dejjem konna naħsbu daw dejjem ħajvutaw Labour jew Nazzjonalisti ħajvutaw. Bat il-kolonna tal dawk li ħajastjenu. Li dejjem qed tikber.
Kull kull kolonna. Li dejjem qed tikber.
Mela stenna.
Issa, inti tħares il-futur, mhux preżentament. Imma, isma. Jien qed ngħidlek issa, is-sitwazzjoni issa, elezzjoni sentejn oħra John, mhux 30 sena oħra. Issa, dawk in-numru ta' nies li qed jgħidu isma' jien mhux se nivvota, dejjem qed jikber. Kull darba li jkun hemm servi, iva. l-iktar partit li qed jikber huwa dawk li mhux se iva, jivvutaw. Naqblu. Korrekt?
Issa.
Li huwa ħażin, ma naqbilx magħha. Sewa, imma Mela, Ġifiri, għalek qed ngħidlek li inti skorret, għax inti qed tgħid li isma' għaw daw il-bark li dejjem ħajvvutaw. Jien qed ngħidlek li kien hemm żmien fejn dak l-istatement kont stajt tagħmlu, kon ngħidlek you know what, fuck it, dejjem 92%, 93% joħorġu jivvutaw. Imma is-surveys, l-aħħar elezzjoni ġenerali, kellha l-iktar voter turnout baxx minn 1966. Ġifiri, xi ħaġa qed jiġri. U naħseb li ħad tkun. Hekk l-indikazzjoni qed juru. U li Sejrin ħatkun dik terġa' id-direzzjoni. iktar baxxa. Iva. Jiġifieri Iva. hemm numru ta' nies li forsi qabel konna ngħidu le daw żgur ħajvvutaw il xi partit li jien qed ngħidlek li qed jgħidulek le ta, le bro. Ehm, Anzi, il-partiti t-tnejn li huma ma jappellawx, ehm, tista' forsi timbutta lura tgħidli imma allura daw għalfejn mhux qed jivvutaw, eh, mhux qed jgħidulek isma' daw ħantuh aħna lil Norman Lowell, jew aħna ħantuh il- il- il-Arnold Cassola, għalfejn mhux qed jgħidulek hekk. li hija huwa dibattitu kompletament separat, imma li ngħidu li li b'xi mod il-mod kif l-elettorat jifforma ruħu u jieħu azzjoni hija xi ħaġa li hija ossifikata mhm. hija inkorretta. Naħseb analiżi inkorretta. Id-differenza bejn u bejnek ħaġa. Jiena, as in, toħodni xegen, kull meta t-nikontradixxik toħodni xliet. Le, bro, hija parti, jiena id-dialogu naħseb huwa ċentrali. Naħseb, naħseb li ma. Naprezz anzi li tisfidani biex nkun nista'. Li naħseb li ma naqblu fuq, John, u. Li inti ma temminx li tista' tkun miegħi. Imma jien nemmen li inti tista' tiġi miegħi. Għalfejn? Għax aħna f'dil-konverżazzjoni li kellna s'issa dejjem qed naqbdu, il-partiti. Il-parti qishom xi ħaġa hemm fuq. Il-partiti huma quddiemek. Jien naħseb li. Huma grupp ta' nies.
Sewwa, sewwa, li jien naħseb b'mod temporanju. Jiena nemmen li nies bħalek, all right, li inti, I mean, ma nafx mhux qed nitfgħalek, qed nitfa' l-argument tiegħek mhux qed ngħid li inti John. In-nies li qed jaħsbu kif qed taħseb kif qed titkellem inti. Forsi llum tgħid isma', Il-PN ma naħsibx li huwa l-partit tiegħi u nemmen li hemm it-tielet partit li nixtieq Però nixtieq illi inti lili tagħtini ċ-ċans għax jiena qiegħed hawn quddiemek nirrispondi d-domandi. Tapprezza illi qiegħed hawn nirrispondi d-domandi. Tapprezza illi waqt li qed nikkritika għandi l-proposti li s'issa għadni ma tkellimx fuqhom. Illi taf illi jien għandi l-konvinzjoni u nixtieq flimkien ma' sħabi Inbidlu l-affarijiet. Mela. Jekk inti dik, jien jirnexxili nikkonvinċik u nġibek fuq din-naħa tal-Kamra, m'aħniex ħa naqblu fuq kollox, però jiena u inti nemmen illi kapaċi nkunu Gvern aħjar. Dik nemmen, dik hija l-konvinzjoni tiegħi ta' x'jista' jkun il-PN.
Mela, tlaqna?